Kamano moro mantie jara mar Ulu TV mahindi en chenro mar kuku mar wach ma bende wakelo ni kinde ka kinde kwa rango weche mosebedo katimore koni kod kocha. Odiochieng' ma kawuono atire kod eh, jatelo ma bende ne osebedo MCA Achiel kachiel wadwa rango weche mopogore opogore mag tije kone kod kocha Kisumu County kaachiel kod piny Kenya duto. Arwak e studio. Erokamano. Eh, moso ganda. Mm.
Erokamano. Jothuru amoso unu kwe. Mm. An iluonga ni Jackton Ononga an MCA machon ma Nyalenda A e, mm. Kisumu East. Erokamano. Yeah, erokamano.
Erokamano ya Jackton arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom duogo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Jackton kwa chako to nyisa ni to awinjo ka ywak ne oduogo ke county ma Kisumu. Ang'eyo ni sani irito kini assembly Kata kamano pod eh, in achiel kuom ng'ama nosebedo jatelo ka jo Kisumu noluongo duol mar EACC mano mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi mondo mi otim nonro ne gichich ni nitiere omenda ma bende koketi to dirom eh, milion moko piero abich gi ariyo aparo ni olal iparo nano e wach ni aparo ni mokwongo county mm. government or county assembly yes. assembly service board nego ter MCAs eh, for orientation mm -hmm. ang'eyo ni kapok luongo jo anti corruption yes. ntiere kamiti ma deal gi weche mag corruption assembly miluongo ni pick and pack mm -hmm. kata pack mm -hmm. uh, mondo nona ne to ang'o motimore yes. ka pesa gi adier nolal mm. kichoko nya jump the boat iwacho ni uwe rol maru to yeah. umiyo uh, chenro gine nonro machielo yes. yes, mondo yes, gik matimore mm. Tij assembly mm -hmm. kata tij MCN representation yes.
legislation mm, and oversight, and, oversight. Yeah. and mae ni luongo ni oversight mm. ana wacho ni kanyo gi fail mm. oversight ngere gi gore piny oversight gi gore piny mm. Tang'o momiyo kinde ka kinde kar oversight ka endi problem betie. Ok en mana assembly ni kende en kata mopogore opogore kor gwenge mamoko. Edo ka oversight ngiri un kaka jok ma osebedo MCS kata ka un MCS an to samoro nindo ga e class e kar oversight. Kang'o matimore? Aparo ni gino luwore gi goodwill mm. moa e executive. Mm -hmm. Ka wan e assembly, yes. eh, speaker gi board no mani luongo ni executive. Mm. To machielo ni kama wantiere kaka MCS mano mm. monego wadir gi weche oversight. Yes. Ka goodwill onge executive mm. to onge gima inyalo timo. Mm-hmm. Nikech unyalo yudo ni ma kosa nitie ka yes. to kumiyo executive mondo implement mm. to ok timre. Mm. To moko bende anya wacho ni joma iyiero e kombego mm -hmm. gin joma ok ong'eyo tijno. Mm. Samoro ng'ato nosomo PE mm -hmm. to miye korka mida time kwano. Yes. Ok onyal understand.
Mm. Bende nyaka in kaka member nyaka ibed ng'ama dedicated and committed mm. ni gima itimo ni en gima right manya konyo interest ma jo nyalo nyalo serve the interest ma jopiny not mari mm. kech samoro koteri kanyo yeah. to ibidi ibi mm. gimoro koro gima ne gitimo onge mm. nego dho nitiere kinde mane go e dho ugor gini be ok en godho obor mm. gini en iluongo ni facility ne osebetie ni un kaka MCA samoro ka nitie wach muneno kata kaka mag mibadhi go to kudwa go koko ahinya ugo ga koko mondo mi ogodho ubor kose godho ubor to dok withdraw wacho ni aoyo weche gi koro selos weche go ni wacha wacha kech mibadhi ka ogol kata gimoro onge ah. receipt mimiyi koro onge ngama nyalo wacho ni omiwa gimoro momiwa mm. receipt ah. mago ne gin pesa moko facilitation samoro ni wa kata udhi ka mm -hmm. kunono weche mm -hmm. kamano ma ok ni ne igo dhubo ah pok naneno kech receipt be pok aneno kuno gol nyaka ne receipt ok nyalo ndiki kanyo ero mano ka umiu jack to onge receipt mimiu a ah, ah, receipt iluongo mana chien pes county government ko gol nyaka receipt nyaka bedi yeah. eh gibedo documented iwacho ni ng'ama biro next time mae pesa notiyo kama kama kama ah. eh, mano nok aneno koro maonge receipt gi maonge receipt mago mana weche eh, mago rumas erokamano jak to kiwacho ka in ni MCS masani eh, ok ang'eyo ni kirango tijgi ki compare kod assembly mokalo inyalo wacho ni gin gin e rate mane maybe 100% kama indi ka irango kaka gitiyo ka compare kaka nwayale council mm. Gikacha kwa Yale County. Yes.
Awacho ni jowa gini piny sana. Mm -hmm. Ang'o maketo gi piny? Ok dang' awach ni ndalo gisesa gisebedo matin mm. but luwore gi motions and, and bills ma gikelo. Mm. Kaka example ni ng'ato nyo kelo motion moro ni ni kidhi e supermarket. Yes. Gik mibocho go ka. Yo mi no no maonge gi ya, maonge chudo. Mano ok en adier jogi gin johala. Mm -hmm. To gimbe gichulo taxes. Mm. Gigi be timore Kenya mangima mm. supermarkets. Mm. Ang'o mi ikele Kisumu? Mm -hmm. To ma bende en yo mar thiro investment. Mm. Kech iyudo ka koro ji dhi ng'weny ni oh kamae oketi koro ok nyal timore. Mm. Example, nyo yaw supermarket moro Kondele gi joma ne tiyo Nakumatt. Yes. En supermarket ma pod tin mm -hmm. ma koro kwa wacho ni ni ni ok onego ji ochul gicha. Kuma mm. onego investment. Mm -hmm. Aparo ni mago motions moko moko onego beni bed. Mm. To samoro ywak mar ng'ama tiyo gi mwandu giki kata consumer, jaus alot chande ng'at madhi nyiewo kata Colgate e duka machalo kamano, oywak ni oyo chon kane wanyiewo gigi eki to kiwuok kiwuok kata e supermarket mondi kata ni ang'o eh, kata ondik mana ni Dala FM supermarket to dala no ero kidhiye to iyudo ka imiyi jwala moro mondike nying kanyo iting'o godo sigo minyiewo cha to sani koro jok manyiepo gi ekini kod ywak ni oyo sani dhi tinyiepo samoro inyiewo gir siling prabich to en gima ok inyal ting' e lweti tinyisi ni inyiewo jwala mar siling pradek apa ni gini nego bede tudruok kind county government and national government mm. ong'e ane ka ginyalo timo waiver in some taxes mm. mondo this supermarkets oyud eh, thuolo moro matin mhm. ma kata ka gikawo gigo yeah. to koro jopiny ok winj matek gibok winj matek mm. to kinyalo chaka achaka mm. ni jogo kik kanya king'eya ni to e, gimbe pesa ma gigogo gigi dong gimbe gin e ohala mm. e, koro nyaka wang'eya ni konya wuogi national treasury mm-hmm. especially eh, minister mar finance yes. mar national government yeah. and county government mm -hmm. e. mondo mi gilosi omi gilosi mondi mm. e. Kech ineno ka wach eh, ma idwaro ket eh, wach idwaro konyo godo jok ma nyiepo gi eki. E. Ok ine ka ineno ka samoro nyalo hinyo joma loso gik miting'e gi koso. Ing'e ni piny ok nyal dongo ka onge investors. Yeah, that's true. To nitie local and national investors. Yes. To kwa kill uh, local investors mm -hmm. then international investors be dhi ringo mm. so gini ne dwaro public participation kapok okele mm. mach cha eh, motion mono kel cha maka iluongo ni populist mm, eh, politics, politics. Mm. mondo ji ong'e ni tiyo mm -hmm. kik gibed garaka gitim research mm. eh, eka gikele e assembly mm. and mano emotion kende maseneno Hmm. Koro out of 100 anyalo miyo gi 15%. 15%. E. To iparo nade wach bende samoro jo ohala mawuok Kisumu kaendi osebedo ka ng'ur ka iwacho ni nitiere kuonde uso madongo machalo supermarket gik ma bende samoro ok ondiki oganda mawuok kaendi ma en Kisumu manyiso ni oket kaka supermarket oket kondele kaendi to gi expect ni oyo jok mindiko kaendi mabedo kata ni miyo ji gik moko kata konyo ji e kaunta kanyo onego bed jo eh, locals local residents. Pod atuo gi county assembly. Mm. Mano tij chairman mar labor. Mm -hmm. mar luongo minister in charge of labor and trade openje ni ang'o momiyo jomoko 70% ok nyal tiyo Yeah. to 30% ng'eny malo 70% mano emana luongo ni oversight koro mano tijgi momiyo nyaka gitim mano nikech idwaro ni ka tich moro amora nitie jokanyo mang'eny ema nyaka bedi Yes. Eh, koro awacho ni aseli mana awacho ni aseli pod ofel Eh. assembly pod ofail pod ofail itemo wacho kanyo ni ineno ni onego bed ni timo ne gi orientation kata ipuonjogi iparo nade ok ging'eyo gima gitimo koso kech moko bende ang'e ni gin jok mane nitiere e assembly mokalo kendo gintie sani be joma ne assembly mokalo ka gitin gin ji adek ji adek kende kende ema oduogo Kisumu ka out of 49 ema oduogo Kisumu ema oduogo Kisumu uh -huh. to bawacho ni achiel ema oduogo kech mm. ariyo ema oduogo kech modong' ariyo gin ang'wen mm. Ariyo ne gi nominated, ariyo ne in elected. Mhm. Koro ariyo ema wachno duogo. Mm. Mm, orientation awacho ni jomoko pod nigi oversight gine, nigi excitement. Mm. Hey, an adier ni bo yiera. Mm -hmm. Pod mor chema ni gi kunya tiyo. Mm. Moko be nyo pondo ni oh, jakom nyaka chop kanan. Koro gi pondo mm. macha gidwa tiyo. Mm. Koro sani ma sani ji oriwre. Mm. Koro macha orumo. Mm. Mara mara dek ing'e ni sani pesa nyingi donjo ka pesa be onge. Mm. tich be koka dwa tiyore mm-hmm. koro koter ne gi otim gi orientation ng'ato ka ng'ato dhi ng'e role mare mm. iyudo ka MCA wacho ni aloso ndara MCA ok los ndara yeah, MCA tije ok los ndara tije ok los ndara mm. mm-hmm.
in timo oversight mm. ka rach rach ma rach ma ber mm. to ima ida bedo an implementer mm. tida bedo an ida timo oversight mm. ok nyal timore mm-hmm. mana miyo wach ni gidi nyaka puonj gi be nyaka genge standing orders mm. kuom ndalo mang'eny ok en gima ding'e dichieng' achiel mm. Koro kanyo county nigi pesa mar mar mar ma, ma ginyalo tero go jogi refresher courses mondo ging'e mm. pesa no okete budget mm. Eh. ero kama nenya ja kwa bro kawo yo matin kae to bro duoga chiel ka chiel thuolo mar ariyo kama indi en chenro mar kuku mar wach

oganda wa samoro ma noyiere telo Kisumu kaini ne pod wacho ni pod ogidwa tiyo nyaka gichop Kanan. Sani eri neno ni gweth mar Kanan ochopo koso podi. Uh, aparo ni gima otimore sani mm. e kinde President Uhuru Kenyatta mm. gi Prime Minister Raila Odinga yes. en gima koro kelo dhi kelo giluongo Kisumu luongo ni stability mm. and uh, peace mm. e kind oganda te man e Kenya mm -hmm. and uh, mano maduong' munyiso nochopo Kanan mm. and uh, tiyo gi sirikal mm. matiyo sani yeah. ber moloyo mm. and awacho ka namor gi gima ne prime minister otimo ni ok wanyal bedo upinzani higni gi duto te yeah. wan wachulo taxes mm. wan be wasebedo kwa participate e, e, e loch mar pinyni mm. nyaka koro wati wacham fruits mag eh, mag uhuru mm. kamano mm. koro wachno yiego wachno ayiego kendo support mm. kendo awacho ne jothurwa kik jiwo mang'eny mm. waweuru gigo kaka che jakom mosekete gi ouru mm. mondo wang'e kama ogike mm. weche matimore sani ma be nya winje timore senate mm. aparo ni jothurwa nyaka ng'e and top leadership mar odm mm. ni politics no kane kaber mm. wawe uru wetangolo obede minority leader mm. kech eh, oganda machielo ma moaye cha dhi neno ni kara kwan joma joma jo adier mm. kata joma ok duok erokamano mm. ng'ama nochako lweny no mm -hmm. owe mm. kik wabedu garaka wadhi uru mos mos kech eh, politics you never know mm. kiny nwadwar ng'ama chielo watigo yeah. mm. Eh, gin be kiny ne gidwarwa. Mm. Eh, lweny machako no odwa keto gimoro achako nyoro no ok odwa neno maber oganda e kuom oganda mar oganda mamoko. Mm. Eh, kapo nitie akwayo ODM chairman gi gi the entire leadership. Yes. Wadog uru chien wang'iane uru. Mm. Opara ne gima nyowa timo nyoro no. Mm. An asebedo e ODM for a long time and awacho ni ok en gima ber. Mm. Kendo wa condemn gima kamano. Mm. Kamano.
Neno ka onego mi Wetangula thuolo mondo odhi adhi nyime kod. Wene uru thuolo mm. osebedo kodwa from 2013 yes. nyaka sani. Mm. Eh, gowi mosechulo kuonwa ng'eny moloyo mm. koro wawe ni obed gi mano mm -hmm. gino dhi nyiso kata ni oganda moko ok nyal traswa gi gima otimoreno mm.
To paro ni eri paro ni onyalo kelo nikech aneno ka bende kata kidhi e social media to oganda ma bende eh, gin jirende wa kaendi koro ywak ni to kare ma endi e gima ne udwa ni mondo mi utim to pok nonyiso mano nyiso nang'o to Aparo- moloyo kaka wetangula wang'eyo ni en achiel kuom ogai go eko mag NASA aparo ni ng'ama noparo parono nok en paro mochopo kuma ber Mm. en paro marach Mm. gidog gibed piny giwere gi wachno wewu eta ngolo ti Mm. wambo wadhi gi program wa mbele ok dwago lwenje ariyo Mm. at the same time Mm. Eh. To riwruok mar eh, NASA kata wanyalo wacho ni sani irange ka gima maybe jood bura mamoko nene ka gima en riwruok mar ODM gi Jubilee. Iparo nade? Aneno ka sani jo Jubilee bende chwalo jo ODM un bende uchwalo jo Jubilee. Aparo ni manifesto mag chama ariyo gi opogore. Mm. To gima duong' en mani nyaka serve the people mano yierowa. Yeah. To kapo ni Sani ok onego bed gimoro ni backstabbing. Yes. Emomiyo kono wuoye wach peace and stability cha. Yeah. Nego wariyo ariyo wan wati as a team. Mm. To jowa to mor. Mm -hmm. Nyaka nye jakom wach ni odhi tiyo gi government. Mm. Ji mor kendo peace nitie ohala timre kon gi koni. Mm. Koro ana wacho ni tich gi government of the day mm -hmm. ber moloyo bede upinzani. Mm. Gini dhi konyo counties mekwa. Mm -hmm. Sana sana kuonde niang' kaka Miwani, Moroni, moche da us ni ji. Mm. Wanyalo wuoyo government, iwe nwa jo county government onyiew gigi. Mm. Mano omiyo tiyo government with the day ber. Mm. Nitie kaka Kikomi, sano oneno ka Bryce dhi mbele. Nitie yeah. gik mang'eny ma dhi timore. Mm. Kidhi Ahero, Ahero Junction, kanyo ineno kigero flyover maduong'. Mm. One of the largest mm -hmm. in East Africa. Yes. Wamor.
Mm.
Mangiso ni Kisumu expand. Mm. Koro corporation ni nego dhi mbele. Mm. Twaweri gi weche moko side makoro biro ila marwa tagola bunyo timre nyoroge. Yeah. mane makwa en nyaka kini wawewu mm. iparo nade iparo ni kaka iwache ni sani koro weche mag stability kata sani koro tegno e weche mag dongruok mag uchumi dhi chakre machiegni mm. iparo ni pogruok mane nitiere kind eh, jatend piny owacho kod ogai mar nas migosi Raila Amolo Odinga emane omako piny Kenya na oduoko piny Kenya chini e weche mag dongo. Ya magi magi magi gene jo siasa madongo e Kenya walo jite. Mm. Masane kaka yariyo gi kimo maku kuyo wakata dongruok kwa. Kende. Uh -huh.
Ka giwuoyo to winjo ka piny okwe. koth ema chwe to wan jogo ombulu ah jogo ombulu gimiyo ga direction mm. eh sandi bi chuse wi gi joma no wi jo thogo ka mm. gik mano timore chwe ji chuse wi go mm. ji koro neno mana gi maber ma mbele cha mm. koro ana kwane jo piny nduru ng'e kuma joma otelo ka wachonwa mm. wadhi umbele mm. wati urwa sa timo Mm. To ng'ur dong' isewinjo ka jopiny moko bende ng'ur ni cha gichalo jok ma obedo short change kata wuondgi ka giwacho ni wuoth mar Kanaan ne ochakore gisedhi e gik matek kaeto kok iduogo inyisogi ni oyo gigi koro orumo gi ka.
Bende isewinjo ng'ur machalo kamano? Lweny ni nitie jomoko mane ohero ohero ka ka ka gine street protest nitie mm. to gichoko. Mm. Mano koro rum. Gichoko ang'o?
Nitie gik ma gitimo looting. Ah. Eh. Nitie joma ne timo mano ne gikawo advantage. Mm. To nitiere joma ywak bende. Awacho ni Kanaan ok inyal dhi dhi yo achiel, yore ng'eny, nitie mm. mago kona, mm-hmm. inyalo donjo gi by all means. Mm. Eh, tek mane chopo e destination. Mm-hmm. Eh, koro Kanaan wachopo. Mm. Eh. Koro jowa mayuak maneno ni ok gichopo gi to kare gin iketo gi kuma chal nade? Eh, joma ne dhi Kanaan a- ka ng'iyo muma ji mang'eny Mm. mane onge teko nogore piny monindo kanyo to joma ne gi teko nochopo. Mm. Koro joma ne gi teko ema ochopo wan wachopo. Mm. Eh, mano be nitie ga muma. Mm. Kini ionge gi yie Mhm. niwacho ni yawa kuma wadhiye nikech ng'eny Mm. kech be kawa Mago nitiere, koro en e Bible. Mm. Koro riwruok mar Migosi eh, Kenyatta kod Migosi Odinga niri ineno ka uh, onyalo biro gi gik machalo nade to moloyo kata ne Migosi Odinga nitiere apis miparo ni inyalo miye koso en en riwruok machalo kamano. Mokwongo nyaka wa cooperate mm. gi government of the day. Mm -hmm. Mar ariyo eh, gik mabiro to bobiro. Mm. Mokwongo gimosebiro ni peace mm. ma number one mm. two stability osebedo mm. moko bro lowe mabeyo mm. gi maendeleo mantie mm -hmm. kata ofise go biro to ok ding'e but waneno ka gik moko mabeyo biro ni mbele kanyo mm. mm. Miyo koro in kod adieri duto ni en riwruok maber. Ah, namoro kabisa kabisa mm. kabisa. Mm. Amoro kabisa kenda support ni gini mm. kodhi mbele. Mm. To ma indi dak no timore chon. Mano loyo ka koro oganda ne dhi e weche mathoth machalo kamagi samoro ng'anyo, kane ong'eyo ang'eya adier ni oyo bang' yiero ka wechegi okeserumo to wanyalo bet piny mwawuo kaka joka ng'at achiel iparo ni dak ne gini otim eh, chon mana tok yiero mar dwe mar aboro ni apa ni gimoro ka gimoro nigi time ne mm. time oncho chopa chopa mm. kech during that time be ne en chaotic atmosphere ok ne ber mm. environment ma ji nyalo wuoye nok nyalre mm. koro time en mana sani ma koro ji tone down mm. e. koro sani in gadier ni ma oriwo oganda duto ma oriwo oganda duto te mm. mm.
erokamano ahinya wadogi achiel kachiel e dongruok mar kisumu kaunti nyalo nyisa ni sani en kuma chalo nade moloyo sekta noero mar limbe aneno ka nitiere kaka itemo mondo mi olosi achiel ariyo adek mondo mi kisumu obed uh, tourism center kama ji nyalo bire machopie inyalo wacho nade Hey, eh, mokwongo achako wawacho ni county government ma Kisumu nyaka bed serious mm. about uh, the plight mar Sunset Hotel. Mm. Sunset, Sunset Hotel, Hotel. Ah. kok ong'eyo maber mm. sani jotich imiyo forced uh, uh, compulsory relief mm. mondo gidhi mm -hmm. pesa onge mm. and uh, pesa be ne idwaro mondo losgo Sunset Hotel obed hotel maber mago mm. pok oyudre mm. koro akwayo ni Minister ma tourism and the governor mm. gi cabinet mare nyaka ng'i ni ging'iyo ni eh, Sunset Hotel mm. ok oduogo piny mm -hmm. Kech asebedo ka chairman and ang'e gima timore asewinjo complain mm. nyaka wa make sure ni wachako gi Sunset kech Sunset wan gi share mm. national government bende nigi shares bende mm. kora kwayo mana ng'e machielo Gedo e dho nam yeah. Nyaka jo, jo, jo investors nyaka we kamoro ma kata ka le mane nam biro to nyaka wuog oko mm. Kik ng'ato ger eh, gine moro amora dongruok moro amora madhi e nam mm. Mano chiko koyie mm. And akwayo mani environment minister Mm. Nyaka gi minister mar planning nyaka kaw gini serious gi city manager. Nitiere jok ma gede dho nam. Joma gede dho nam ka gidonjo e nam. Mm. Mano chiko koyie. Mm -hmm. Kendo chaka kwayo ni ni street lights mm. is now required in Kisumu mm. city along mm -hmm. the CBD mm. and uh, Kibiro bus stop ka a roundabout. Mm. Yero ni mtoka nyalo chung kata more than 30 minutes. Mm. Kata ka beni police nitie. Kisumu se advance kingi yes. Kisumu. Mm. to i compare gi Mombasa and Nairobi mm. onge tiende mondo wabed abeda maonge street lights gin yeah. gin traffic lights mm. mago nyaka bedi mm. machielo bo nyaka watim maneno ka in terms of uh, ler mar town yeah. town ler mm. and uh, street lights boketi mm. gima koro nyaka wabed go ni nyaka wang'e ni wano ka joma uso gi nyaka ong'e ni kama gibete mm. nyaka bed kuma ler mm. Machielo be nyaka watim mm. nyaka wati gi, gi, gi, gi, gi county security officers mm. mondo wa make sure ni mm, eh, mecho ma jokuoge mayo jowa investors gi nyaka yeah. rum sani ang'e ni security ober kabisa mm. and uh, kanya wacho ni national government otim maber mm. koro mogik en ni nyaka wang'i ane kama wanyalo kete stadium achielo gi sports mm. kech wan gi only one uh -huh. eh, sports ni bende iluongo ni tourism sports dhi kelo mm. ji kuonde mang'eny to ka gibiro Kisumu kato ji nyalo chiemo mm. ji nyalo mor gik mang'eny ma nyalo timore mm. then museum uh, heritage nyaka wang'e ane to jogo mane otimo maber ere kadang' wa collect history mag gi mwaket kanyo maka ji obiro inyalo ng'eyo tang'o motimore then nyaka wachak ne chak wadok lake Lake nyaka wachak gimoro miluongo ni sports tourism. Mm. Ma wanyalo winjore gi other counties ji piem e nam iketo boats. Mm -hmm. Mage yo mar expand go Kisumu. Mm. Then eh, kiduogo kendo lope moko ma idle lands ma kaka long kidhi Ahero. Mm. Nitie kuonde moko kanyo mang'eny modong' nyaka wa connect Kisumu gi Ahero. Mm -hmm. kuondego nyaka ger. Mm. Koro nyaka wang'e weg lopegi ni gin jomage mm-hmm. mondo ang'o miyo ok gidwa gero gigi kok ginyalo gero ginyalo miyo jomoko mm. mondo ginyal lis. Mm-hmm. So mae en tich county government ma Kisumo nyaka watim nikech mm. amor gi gik ma gisetimo for a short time mm-hmm. but gima nyaka giwe yes. nitie some few individuals madwa enrich themselves ok odwa ni gino obed kaka sirkand raguma wadwa ni wa make sure ni gitiyo ne jopiny mondo jopiny ong'e Tang'o miyo ni ji go kura. Mm. Dwaro ni mondo mi pogruok obetie weche mag dongruok mondo ne gimomiyo ne uloko telo mar Kisumu. Kamano. Erokamano ahinya Aja Kagweny, erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo. Maendi ne en chenro mar Kuku mar Wach kod Ann Jeffrey Mbaka. Nyaka wachak warad kendo Jack oriti masani. Erokamano.